Il-frażi Boys Don't Cry sfortunatament għadha tinstema' ħafna u nemmen li tagħmel ħafna deni għall-fatt li s-subien u l-irġiel ta' għada qed jistorru, jistorru, jistorru, ġewwa fihom emozzjonijiet li imbagħad jistgħu joħorġu b'mod gof u saħansitra bi vjolenza. Nafu li r-riżorsi tal-Gvern huma limitati, kif tista' tinħoloq aktar kuxjenza li dwejjaq u li tibki huma emozzjonijiet umani li tħosshom kemm jekk inti mara jew raġel żgħir jew adult. Għandu mitt elf raġuni jew għandha ma nafx x'inhi. Anonimu. Anonimu. Ehm, jiena jiena li tifel ta' 16-il sena mhm. u niftakar meta kellu sitt snin ħattu Mater Dei kellu jagħmel xi blood test. U dan malli ra s-siringa li ħaj kienu ħaj daħlu, dan qabat jajjat u jikbi. Hmm. Plus, qabat jiġri. Tifel ta' sitt snin u jien bdejt niġri warajh u kien hemm erba' staff ta' Mater Dei jiġri warajh. U qabditu nurse. Ġuda sitt snin kellu U qaltlu Stop crying, boys don't cry, qaltlu. U ħares lejha u qbattu, qbatlu wiċċu, qaltlu it's okay, qaltlu you're scared, cry. Qaltlu but I promise you in two minutes it's going to be over. Um, u għalt li, għalt li, għalt li, għalt li jekk tal-multipilat li mux aħjar jikpi jekk jibza mill-li Jalla, kollox ġewwa. Għax, ovvjament, I mean, forsi għax niġi minn fejn niġi. Imma l-irġi, specialment l-irġi li huma akbar fleta għaw Malta, għat għanna dak il- dak il-isu machoism li ma titkellimx fuq il- fuq il- fuq il- fuq li jatħos, fuq il-feelings. Etna il-feeling, issa inti għat li meta tmur ġili tmur il-ġim, u ikun hemm xaħtu jaqsam qalbu miegħek. Imma probabbilment għax inti tkellimt. Hmm. Ġifieri lek minn jirak jititkellem fuq is-saħħa mentali tiegħek, lilu l-persuna tiftaħlu. Tajtu aċċess. Tajtu aċċess li daħaj jifimni, daħaj hmm. jifimni u again. U lili he's not gonna judge me. Il-problema hija li l-judging is the shamed. I mean men and shame and the feelings of shame sewa. So, um,

kważi mhux mod assolut imma rata hija disproportionate immens. Yes, irridu niġu f'punt fejn fejn I mean innaqsuha. So, għalhekk qed ngħidlek, u anka mhux qed ngħidlek li anka żar iż-żar, imma żar il-millennials u l-ġenzi iktar jitkellmu, imma xorta mhux biżejjed, eh? Xorta mhux biżejjed. So, Naqbel. Nagħti l-hot take ta' John Mallija jew. Da jobot meta nagħti l-hot takes tiegħi. La, jien naħseb li Merjo rajna ħafna. Ġifieri eh, moment li ħobb insemmi ma nafx taf minnu Paddy Gimblet. Paddy Gimblet kun jomu Paddy the Baddy. Da, insomma, fil-waqt ġlida ta' daw li ħob jara t-tifel tijak ġol gaġeġ. Eh, da ġilet pimblit, pimblit. Eh, eh kont bat li l-video int. Kont batu l-ek dal-video. Iva, iva. Biex għadak, dak huwa moment għalija li ikun hemm daw il-momenti fil-kultura, fl-evoluzzjoni ta' kultura, li qishom jissottolinjaw fejn qiegħda l-kultura bħalissa. U għalija li xi ħadd li huwa l-epitoma tal-macho bħal Paddy Pimblett li ladarba jkollu din ir-rebħa u qed jiġi eżaltat u jistaqsuh x'tixtieq tgħid fuq il-lejla u jgħidlek isma' jekk inti raġel u qed tħossok ħażin u inti sieħbi jiena qiegħed hawn biex nisimgħek hija xi ħaġa Hija ħaġa kommoventi ħafna. Però hija wkoll evidenza li anke fl-iktar parti tal-kultura li hija hyper-masculine, ukoll qed tidħol din it-tip ta' narrattiva. Il-Movember

Hija ferm komplessa għax jiena naħseb li għan, speċa jiena nagħti ħafna valur fil-fatt li jiena stoiku pereżempju u li meta jkun hawn il-kaos kullu mkien, it-tweġiba tiegħi tkun Aha, għal ġara, Xa, għax naf li jekk ir-reazzjoni tiegħi tkun, illa alla mhux se nirreġistraw programm għandna 3,000 euro spej. Xa, jekk jiena neżibixxi dik ix-xorta ta' anzjetà f'daqqa waħda, kulħadd ħa jkollu. Imma dik xi ħaġa oħra, dik emotional regulation li qed tgħid inti. Dik xi ħaġa differenti. So li inti għax għal art mbagħad kulħadd jekk jiġi xi ħaġa ġiek kulħadd fit-traffiku. Hmm. I mean l-emotional regulation tagħna fit-traffiku huwa tbati Malta. Hmm. Għal art kulħadd jagħmel hekk għal kull ħaġa ta' xejn li qed ngħid xi ħaġa oħra jien inti dejjem tipprova tirregola l-emozzjonijiet tiegħek. Li qed ngħid hija li jekk inti qed tħoss u qed perjodu diffiċli m'intix qed torqod. Dik li qed ngħid m'intix qed torqod qed tewden, qed tħoss ehm, ħafna dwejja. Qed ngħid tkellem, tkellem ma' xi ħadd, tkellem. Kieku naqsmu daw l-affarijiet nkunu ħafna aktar aħjar. U jekk u qed ngħid ukoll, jekk il-ħabib tiegħek ħajġi kelmek Tgħidlux uwejja man. Mhm. Jew John Malia style, uwejja bro. Ekk, ekk u ekk. Don't judge, just say, għax probabli anki inti ħassejtum dak l-affarijiet jew ħadd ħostum xi darba f'ħajtek. Għalhekk dik hekk qed ngħid.